Għal ħafna minna, Keith Demikoli huwa preżentatur, ġurnalist u qarrej tal-aħbarijiet. Iżda għal għadd sabiħ ta' studenti, Keith huwa wkoll ambaxxatur tal-qari. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu ħatret 30 ambaxxatur u ambaxxatriċi tal-qari minn oqsma differenti, bħall-mużika, l-isport u l-ġurnaliżmu, sabiex iduru l-iskejjel u l-ħwienet tal-kotba u jqabbdu n-namra tal-qari lit-tfal Maltin.
Li nkun ambaxxatur tal-qari huwa privileġġ u unur, iżda dan mhux qed ngħidu għax Ħafna nies jgħidu hekk, u mhux għax nieħu xi forma ta' ħlas minnu għax dan huwa volontarju, imma li bl-entużjażmu, l-passjoni u l-imħabba li għandi għall-qari nkun nista' b'xi mod tidħol fil-klassi, tara t-tfal li possibilment tinnota li daw qatt ma missew ktieb b'idhom ħlief il-kotba obbligatorji tal-iskola, u li tara uħud minnhom tgħidilhom jien kulma rrid minn għandkom li minn issa 'l quddiem Taqraw ħames minuti jew għaxar minuti kuljum, taqraw dak li jinteressakom. U dawn jibdew jaħsbu jekk tibda tinnota x'inhi tgħidilhom, Isma' dan huwa l-impenn li se ntikom minn issa 'l quddiem li tippruvaw li taqraw kuljum. U uħud minnhom ġieli jistaqsuni, Imma għal xiex hemm bżonn taqra? X'fi għali taqra? U mbagħad waqt dawn is-sessjonijiet il-fatt li Aħna, waqt li nkunu qed naqraw xi rakkont, storja li togħġobhom, u niltaqgħu ma' kelma, ngħidulhom, Kontu tafu x'inhi? Jien naf. Dħalt bejn basla u qoxritha? U dawn uħud minnhom jibqgħu iċċassati. X'inhi din l-espressjoni? U meta nibdew nispjegawha, bl-għajnuna ovvjament għax inkunu ltqajna magħha fi ktieb, għidilhom qed tara x'qed jagħmlilna l-qari? Qed iġiegħlna iqanqlilna l-ħsieb, l-għarfien tagħna, dwar kelma li ma konniex nafu li tgħallimniha u issa għandna kelma oħra u espressjoni oħra meta nkunu qed nitħaddtu ma' xi ħadd, nistgħu nużawha. F'dawn l-aħħar snin innutajt xi ħaġa straordinarja imma verament ta' sodisfazzjon li ħafna Maltin ma qagħdux lura milli jiktbu bil-Malti u ituna kotba verament tajbin bil-Malti. U dawn mhux biss il-kotba li nieħu miegħi l-iskola meta nkun qed naqra lit-tfal li nibqa' mpressjonat bl-istil ta' kitba u bl-użu ta' Malti tajjeb ħafna li jtuna, imma naħseb li b'dan il-mod żiedu l-imħabba. Jien qed ninnota qisu hawn ġenerazzjoni li saret tħobb ħafna ilsienna u din hija xi ħaġa li jien ma kontx qed notajtha tul it-tfulija u ż-żgħożija tiegħi, imma issa qisu hawn muvument ta' aktar żgħażagħ adoloxxenti li mhux neċessarjament bl-għajnuna tal-kotba biss, anke bl-għajnuna ta' qisu għawmien li hawn biex verament ngħożżu u nseddqu dil-lingwa sabiħa li għandna u nħarsuha għax jekk ma nħarsuhiex aħna mhu ħajħarisha ħadd għax din hija mitkellma minn dal-poplu ta' ftit aktar minn erba' mitt elf. Imma nnutajt li bl-għajnuna tal-kotba qisu għandna gwardjan ġdid, għandna assis ġdid li bih qed jgħinna niżviluppawha u nħoss li dan il-qawmien li kellna f'dawn l-aħħar snin bl-għajnuna tal-kotba tajbin ħafna bil-Malti, naħseb li ħa jibqa' għaddej għal ħafna snin oħra. Jien l-ikbar messaġġ li għandi hu għall-ġenituri aktar milli għat-tfal, għall-adoloxxenti u ż-żgħażagħ, għax dejjem nitkellmu kemm huwa importanti li naqraw, imma naħseb l-ikbar illum qegħdin f'era ta' midja soċjali bl-influencers. Jien nibqa' ngħid, l-aqwa influencers li għandna fis-soċjetà fir-rigward tal-litteriżmu huma l-ġenituri. Jekk il-ġenituri jsibu ftit minuti kuljum, ipoġġu fuq is-sufan fil-kċina xi mkien, iwarrbu t-televiżjoni u kollox li jkun qed jagħmlu, jaqbdu ktieb f'idejhom, u jaqraw u jħallu l-mobile għal għaxar minuti, it-tfal mingħajr ma jridu ħa jinfluwenzaw ruħhom mill-ġenituri għax it-tfal jinfluwenzaw ruħhom minn dak kollu li nagħmlu aħna l-kbar. Allura jekk il-ġenituri jagħmlu dil-biċċa xogħol, jaqbdu ktieb f'idejhom, u ovvjament jassiguraw li hemm kotba adattati u interessanti għal uliedhom li jistgħu jaqraw magħhom, dik ħa tħalli impatt enormi fuq l-iżvilupp tat-tfal tagħhom u li jqanqlu jkattru l-imħabba tal-qari tat-tfal tagħhom stess dak il-ħin, imma b'mod partikolari li dik ma tkunx biss ta' darba imma li tibqa' għal dejjem.